Ничек кием тузган шикелле? Менә без сезнең белән берәр яңа киемне алабыз үзебезгә, әйме? Барабыз базарга, матур күлмәк алабыз, матур чалбар алабыз һәм уйлыйбыз инде бу безнең гомерлеккә, Юк, Эйма, барыбер карыйсың, берничә елдан соң сәләфе ычкынган, тегендә җыртылган, монда тузган, тишекләр барлыкка килгән, аннан соң, бераз вакыт үткәч, без инде аны кайдыр эшкә кия башлыйбыз, аннан соң инде эшкә дә кия алмагач, инде аннан соң чүпрәккә әйләндерәбез. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва әйтә, сезнең иманнарыгыз сез исламга килгән вакытта Без ислама килгән вакытта әле беренче көннәрдә, әйме, безнең иманнарыбыз ничек булган, әйме? Әйтерсең лә фәрештәләрне күргән шикелле. Иманыбыз көчле, ләкин әкренләп, әкренләп тузып бара. Шуның өчен пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, Аллаһ Тәгаләдән сорагыз, иманнарыгызны яңартсын.

Киштән мөмин булыр. Әйдәгез арттан карыйбыз. Җиңелрәк булыр. Менә без сезнең белән еш кына телевизордан, интернеттан карыйбыз, каядыр Европаларда, әйме, исламны яратмый торган кешеләр Корани Кәримне яндыралар, мусульманнарны сүгәләр, тагын нәрсәдер эшлиләр, әйме? Иртән карыйсың, ул шундый, киштән карыйсың, Альхамдулләһ кардәшебез мин мусульман ди, иманга килә. Күргәнегез бар, әйме? Бик күп бүгенге көндә бик күп һәм киресенчә дә җәмаат. Һәм киресенчә дә әле генә никах кылган кардәшләребез, әйме? Кыз белән җигет бер-берсенә өйләнешкән вакытта мин мусульман, ла илаһа иллаллах, Мухаммадан Расулуллах э, шәһидләр алдында әйтеп карыйсың, 2-3 ел үткән, берсе мусульман, берсе юк. Кеше үзгәрә, карыйсың бүген намаз укый, анасын карыйсың, кеше намаз укымый. Бүгенге көндә чыннан да ахыр заманда җәмәгать кешеләр тиз үзгәрүчене бу безнең пәйгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямның дөрес әйтүенә дәлил. Ничек ул бер хадиста әйткән, әйме кыямәт көне алдыннан көтүчеләр ярашып-ярашып озын озын биналарны төзи башларлар, әйме? Моны 100 ел элек безгә ул әкият кебек иде, 100 ел элек безнең әби-бабайларыбыз әкият кебек иде ул, әйме? Бүгенге көндә, пожалуйста, Дубайга бар да кара анда, әйме? Ничек көтүчеләр бер-берсе белән озын биналарны төзүдә ярышалар. Хәдис Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямның сүзләре хак. Бу хәдистә дә әле генә укыган хәдистә кыямәт көне алдыннан ахыр заманда Кешеләрнең үзгәрүләре бик тиз булыр. Иртән торыр мөмин булып, кич булыр кәфер. Иртән торыр кәфер, кич ятыр мөмин булып. Бу җәмаат э, бик аслында бик безне уяу тотарга тиеш булган хәбәр. Икесе дә имма. Алдан теге беренче хәдис, бусы да, эй кардәш, эй Фәрид,

Менә бу вакытта, има, ахыр заман вакытында, менә бу Раҗаб айларында, гафу итегез, Зулькагда, Зулхиҗа айларында, менә бу җәй вакытларында, има, без сезнең белән үзебезне иманнарыбызны тикшерү белән шөгыльләнергә тиешбез. Бу мин бу зак-зак сөйләдем дә, има. Ә хәзрәт нәрсәдер сөйләде, анда иман турында, юк, кардәш, синең турында сөйләдем. Минем турында сөйләдем. Минем проблема бар, минем проблема бар. Җәй җитте, шушы айлар җитте, ахыр заман җитте. Минем бүген кич иманлы буламмы, юкмы? Иртәгә нинди буламмы? Бик зур сорау астында. Шуның өчен мин иманны тикшереп торырга тиеш, контрольда тотарга тиешмен. Әгәр дә контрольдә тотмасам, ул теге кием шикелле, әкрен-әкрен, әгәр дә аны текмәсәң, нитмәсәң, рәтләмәсәң, әйме, бер ел эчендә туза да бетә, әйме. Әгәр дә саклап торсаң, нитеп торсаң, җамалар куеп куйсаң, тегеп куйсаң, озакка җитә, әйме, Алла бирсә. Биш методиканы өйрәнәбез, ничек иманнарыбызны сакларга. Алар җиңел, борчылмагыз. Икесе нык җиңел, икесе нык җиңел. Менә болай, бер утырган, җиргән җирдә. Икесе әзрәк кенә бездән тырышлык сорый, ә берсе инде безнең эчебезгә кереп китәргә кирәк. Ике, ике, бер. Беренчесе. Пәйгамбарыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм алдагы хәдистә нәрсә әйткән? Иманнарыгыз кием шикелле туза, Аллаһтан сорагыз, Ул сезнең иманнарыгызны яңартып куйсын. Нәрсә димәк? Беренче дога. Иманны без сезнең белән базарга барып сатып ала алмыйбыз. Э, кәрдәшебездән бурычка ала алмыйбыз. Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк. Иманны сорап торырга кирәк. Бу ничек әйтергә, бик гади әйбер кебек инде, әйме? Ләкин без ничә тапкыр сорыйбыз моны? Аслында. Кемнеңдер бәлки бардыр, кардәшләребезнең дәгалар арасында махсус дәгалар бар, ләкин инде менә шулай, чыннан да, я Раббым, син миңа иман бирдем, мин шушы иманнан аерыласым килми, утка ташлама мине, иманны миңа яңарт дип әйтергә кирәк.

Ягъни ярар киемне беләбез ничек артырга, әйме? Менә сиңа энә, менә җеп, әйме? Менә яма, җаңартып куй шуны, әйме? Җәйсә берәр җиргә алып барып, шунда тектереп куй. Ә ничек иманны яңартырга дип сорадылар? Пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтә: "Аксиру мин каули ла илаха илляллах". Ла илаха илляллах сүзләрен арттырыгыз. Күп иттереп. Ягъни бер тапкыр ла илаһ иллаллаһ бетте, әйме көненә түгел, күп иттереп әйтегез. Бәлки көненә 100 мәртәбә, бәлки көненә 1000 мәртәбә, бәлки намаздан намаз саен үзегезгә план куясың, һәрбер намаздан соң 33 мәртәбә ла илаһ иллаллаһ дип әйтәм. Мухим түгел. Мухим булган сүз күбәйтегез дигән. Күп иттереп ла илаһ иллаллаһны әйтегез ди. Ягъни шушы зикер Лә иләһ илля безнең иманыбызны дәрәҗәдә тотып тора. Шуңа менә бусы иң җиңеле, әйме? Дога кылдың, я Раббым, иманымны арттыр, я Раббым, иманымны э, жаңартып җибәр, я Раббым, минем иманым үзгәрмәсен дип әйтәбез, әйме? Җәйсә инде лә иләһә иллаллаһ, лә иләһә иллаллаһ, лә иләһә иллаллаһ, лә иләһә иллаллаһ кабатлыйбыз.

Ул насихәттер сезнең өчен, сезнең күңелләрегез өчен шифа. Күңелләрегездә шифа булсын дип телисез икән, телибез икән, һич шиксез безгә Курани Кәримне укырга кирәк. Авыр булса да, әйме? Әле кайбер кардәшләребез хәреф тә белмиләр. Хәреф белмәсәк, җәмәгать, русча булса, татарча булса укырга кирәк, тәрҗемәсен булса укырга кирәк, әкрен-әкрен өйрәнергә кирәк. Хәрефләрне өйрәнергә кирәк, җәмәгать. Хәтта җәмәгать бер хәреф өчен дигән, әйме, бер хәреф өчен бер хәреф өчен Курани Кәримне укыган өчен бер изге эш языла. Киләбез дә

Әлбәттә, әлбәттә, анда Миншаи Рашид шикелле матур иттереп макам белән укыганын инде әйма. Икенче төрле була. Алар инде андый оста иттереп укучылар ди, алар фәрештәләр дәрәҗәсендә булалар, фәрештәләр белән дәрәҗәсендә булалар. Ләкин аңа да бит әле ничектер барып җитәргә кирәк. Алиф, бә, тә саны өйрәнеп, әкренләп без шуның белән үзебезне, үзебезгә, күңелләребезгә шифа алабыз.

Без дип әйтәбез, әйме? Кем ул мөминнәр, нинди алар ди? Мөминнәр алар шундыйлар ди, кемнең каршысында әгәр дә Аллаһ зикр ителсә, синең каршында әйтәләр икән, Аллаһ, Аллаһу акбар, ла илаһа иллал, Аллаһтан курк. Аллаһ Тәгалә моны кушты. Аллаһ Тәгалә моннан тыйды. Бу харам. Аллаһ Тәгалә тыйды. Аллаһ Тәгалә менә болай әйтә. Шулай менә болай әйткән вакытта, әгәр дә безгә әйтсәләр, вуҗилат кулубухум. Аларның күңелләре җимелҗим җимелди җимелди башлый. Һәм әгәр дә аларга аның аятларын укысалар, аларның иманнары арта. Мөэмин кешеләр шундый, әгәр дә аларга Аның аятьләрен укысалар, Курани Кәрим аятьләрен укысалар, аларны иманнары артып китә. Иншалла. Карагыз, аят Аллаһ Тәгалә безгә шушы ике аят белән күрсәтте, ничек иманнарыбызны шифаландырып, төзәтеп, күтәреп, үз дәрәҗә тотара кирәк, әйме?

Мин, ди Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям янында утырган вакытта, ул безгә җәннәт-җәһәннәмне аңлаткан вакытта, фәрештәләрне аңлаткан вакытта, ди, минем иманым ташып тора. Ләкин киткәч, бетте. Бетте, ди. Абу Бакр радиллаһу анһу әйтә, беләсеңме, ди, минем дә шулай, ди. Минем дә шулай, әллә мин дә монафикъ булдым микән дип, Әйдә киттек Пәйгамбәрбез саллаллаһу галәйһи ва сәлләм янына. Киттеләр һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу галәйһи ва сәлләм га сорап бөтен ниләрне, мөнаваларны аңлатып бирделәр дә, һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу галәйһи ва сәлләм әйтә.

Бер вакыт болай, бер вакыт тегеләй. Бер сәгать болай, бер сәгать тегеләй. Ягъни безнең иманнарыбыз мына болай җириячәк дип әйткән. Ягъни без шушы хәдистән тагын нәрсә аңлыйбыз? Изге кеше янында булган вакытта безнең иманыбыз артып бара, әйме? Шуның өчен сәхабәләр радиаллаху анхум аҗмаин алар бер-берсен күргән вакытта әйтәдер, тааля ну'мину саа. Әйдә кил менә бу хәдистә саат дигән саат, бер саат болай, бер саат тегеләй. Кил ди, иман, бер саат иманда яшәрбез. Нәрсә димәк? Бер саат Аллаһ Тәгалә турында сөйләшербез. Бер саат пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейһи турында сөйләшербез. Сира дәресләрендә утырырбыз, ягъни безнең тел белән әйткәндә, әйме? Тәҗвид дәресләрендә утырырбыз, тәфсир дәресләрендә утырырбыз. Әйдә кил, үзебезнең иманнарыбызны арттырырбыз, дип шулай әйткәннәр. Җәмәгать, бу нәрсә димәк? Без дә шулай сезнең белән бер-беребезне күргән вакытта, әйме? Күрдек. Миңа иман кирәк бит, әйме? Шулай бит? Иллар абыга иман кирәк, кирәк, әйме? Күрдек бер-беребезне, Әйдә, ни? Шушындый аят бар, әйма. Аятны укыдык. Иманыбыз икебезнеке дә артып китте. Ягъни бер-беребезне иманнарыбызны саклау, бер-беребезне иманнарыбызны арттыру, э, икенче төрле әйткәндә, тагын да икенче төрлерәк әйтәм, җәмәгать, изге кешеләр белән бергә йөрү, изге кешеләр белән бергә утыру,

Инде изге кешеләр белән бергә утыру, шулай ук каядыр барып, табып, алар белән утырырга кирәк, вакытны сарыф итәргә кирәк, ләкин иманыбызны арттыра. Һәм бишенчесе җәмәгать әйттек, эчебезгә кереп китәргә сәбәп. Эчебезгә кереп китәргә һәр бер кешенең үзенең иманны арттыра торган һәм иманны зәгыйфьләтә торган әйберләр бар. Мәсәлән, Менә телефон, бөтенебезнең телефон бар, әйме? Шул ук теге ахыр заман дип әйттек бит, әйме? Ахыр заманда кешеләр иманнарын тиз югалтырлар, әйме? Телефонга бер кеше керә дә, бер ниндидер файдалы әйбер карый бәлки, әйме? Анда ничек бакчаны кисәргә, ничек анда машинаны рәтләргә карап тора, әйме? Э, тагын нәрсәдер карый, ләкин теге сөйләгән кеше теге якта, әйме? Телефонның теге ягында кәфир. Вакыт-вакыт ниндидер әшәкелекләрне тыгып бара, әйме? Һәм кеше әкренләп, әкренләп, а, ну бу нормально бит инде, әйме? Менә бит теге фәлән-фәлән безгә бакчаны өйрәтә торган кеше шулай сөйләшә бит инде, үзе дә кыстыра башлый. Кемнеңдер анда татуировка бар, әйме? Күрде дә телефоннан татуировка бар. Мин дә шундыйны бәлки ясармын качандыр, әйме? Бәлки башта уйлый, бу нормально дип уйлый башлый. Анасы әкренләп, әкренләп Шуңа нитеп бара, бара има. Ягъни телефон дигән әйбер бүгенге көндә ул как раз шушы ахыр заманның менә бу теге хәдиснең галәмәте, теге хәдиснең күрсәткече има. Иртән мусульман булыр, кич кәфер булыр. Иртән кәфер булыр, Бөтен көче белән көрәште, сугышты, аннан соң кич карады, юк, анда берәр нинди вәгазьчыны карады да Африкадан, тегеннән, моннан фикерләре үзгәрде, лә иләһ иллаллаһ Мухаммад Расулаллаһ дип әйтте. Шуның өчен телефон, менә бу безнең бөтенебезнең кулында булган телефон, ул һәр кешегә үзенчә им. Әгәр дә ул минем иманымны заифләтми икән, юк, былай әйтәбез, әгәр дә ул минем иманымны арттыра икән, әйма, Булырга мөмкин? Мөмкинме? Телефон белән иманны арттырырга мөмкинме? Мөмкин. Әгәр дә ул минем иманымны арттыра икән, димәк, мин анда каядыр, кемнәрдер белән э, домино сугып утыра торган кешеләр белән утырганчы, мин лучше ул телефоннан нәрсәдер карап, әйме, иманымны арттырам. Һәм киресенчә, әйме, кемнеңдер әгәр дә ул телефон иманны заифләтә икән, Димәк, телефонда утырганчы лучше мин ана бакчаны казып җөрим әле, әйме? Хәр кеше, менә бу соңгы нокта, хәр кеше үзе үзен иманын арттыра торган һәм иманны заифләтә торган әйберләрне үзе контроль иттерергә тиеш, үзе уйларга тиеш үзен. Менә бу бик мөһим әйбер. Чөнки ул нык төрле бүгенге көндә, әйме? Әлбәттә, аның тыгы э, уртак принциплар бар, ләкин һәр кешенең үзенеке һәм һәр кеше үзе уйларга тиеш. Раббыбыз Аллаһ безгә барыбызга да шушы ахыр заманда иманнарыбызны үзебезнекен, үзебезнең әһелләребезнең, гаиләләребезнең, хәләл җифетләребезнең, балаларыбызның, үзебезнең бергә намаз укый торган кардәшләребезнең, туганнарыбызның